Ruoth Nyasaye, koro dada Priska, miwe kwaya moro kanyo mondo otugnwa roka. Kudwa wernwa koro sani matek, pasta. Mm. Gole kwaya moro matin mondo walosgo i kanisa wani.

Oi. Oi. Karo tek. Yawa ma tek, yawa kawuono ni tek. Pasa mayo kata omena mani mondo ocham. Eh, ma oingo omena, omena kota yie. Yie. Ah, yie. Akia ni omena mana chamo ni mokelo jachien e kanisa. Ah, yakwa dhire go matin amtamo wang'a. Wamanya nero wadhire gane. Doka so mumba ma mumba ni dipo kokonya matin. Tek. Ma walo walo kile unya tar. Walo kile unya tar. Ma walo kile unya tar. Kapo kala ko sama sama mano matena ne mano. Sama mano matena. Sama ne mano dipo ka Nyasaye odonje chuny gi. Gi winjo teko ma kuom ma. Ma gi loko chuny gi. Ma satan mene chuny gi na wege. E yo tis ruoth. Mo ma be jiwa ka wacho ni ya. Eh. Ngecha paga uchiel. Eh. Ma winyo malo ndik ni ngima dhano kod timne. Ngima dhano kod timne. Andika sio to wacho ni ya. Wacho na ngo. Chuny dhano nyalo chano gik ma odwaro timo. Oh. To mago duto nie lwet Ruoth Nyasaye. Oh. Aya, pastor.
Awinji. Ling ling ling ling ling ling. Aling. Bila ne piny. Eh. Chuwer kama neno ka jogi oling thi. Oganda gi oling alinga ma kata wuyo ok ginyal. Omako dhoga. Chuny gi chuny gi lit. Chuny gi lit. Ne wach pesa moro manyochu golo ka a. Pesa nyocho wasigula gula pesa e kanisa kato lwetwa oore. Wadwa ni mondo wawinje kaka pesa nyocho sitiyo. Mondo wambe wabede piny wawinje mondo mi wamor mondo kanisa bendo mor. Oganda okuye dwa winjo kaka pesa nyocho sitiyo e kanisa kae momiyo ji oling thi. Chunge malo mondo ipimnwa kaka nyocho pesa sitiyo e kanisa.
Kwath ma oyudi chunge pimnegi. Karan sombu.
Uh, according vile tulikuwa tunatoa pesa, pesa yenye tulitoa ilikuwa elfu ishirini. Ni hivyo. Oh, ako mono jaloko mono lok no dhok no kwa winji. Ng'anya konyo e dhok ma wendo ni. Mondo wawinje wachno malong'o.

notigo e loso gik moko kaka kombe e kanisa ka. Be Ada- mano osetimore adier? Hata mkiangalia bado tujanunua vitu zingine. Ah, hapo ime, ime, imepita yawa, hapo imepita. Hat- Sasa
zikabaki elfu kumi na tano ni hivyo. Ni koro odong' alufu apar gabich e agulu en kamano. Wakia.
Pasta ema nyalo ng'eyo nikech ojakeno.

Jogi chunygi lit. Mondo chung' opedhnwa pesawa mondo wane pesawa. Mondo wane pesa. Mondo miwa kombe be wabede.
Ji obedo piny e lowo ne eka mine madongo gi obedo e pa. Jakwath e, e, e, e ng'ama opirowa. Ajakwath oling' thi kama tuo.
Ok ne. Oh, jadolo warwa mondo akonyi kanyo. Erokamano. Uye nyithi Kristo.
Waweuru ane wach pesani kawuono ane mondi wang'i ane wachni kendo sabato manyien. Winj. Awach ane. An gi wach. Wach wach ni.
Jakwath gima itemo wacho no ok nyalre. Eh. Wachno nyaka wang'e mana kawuono wach pesa wano kaka pesa en. Nikech be wagombo mondo mi wayier kawuono. Wach mitemo wacho nono ok timre. Bed piny pastor jako ja pastor gi omwa pesa. Wadwa ng'e ni pesa wano en pesa di to tiyo nang'o mondo lernwa. Kamano.
Kamikere soge. Wuok talbala ma adwa dhi mna dhi aomne yoge pesa. Enyi Yesu. Amen. Orita uru kanyo dakika moko abich aduogo ka kelu pesa. Ya aparo gimoro ka yawa. Eh ni adoge e kanisa koni mondo adhi aluong e jakwath cha mondo okonya wach moro ka. Ma wakuong adoge adhi aluonga ne jakwath okonya wach moro. Ji ng'adore rieko. Mowuok noduogo, mowuok nodhi omiwa pesa cha, owuok moduogo. Pesa biro ga sati.

Aluonge kowadwa, wachene. Dwa ni konya wachne. Ayie koi. Eh, pesa mane jogo miya, eh. pesa natiyo godo. Adier. To in jatich Nyasaye wadwa, in minyalo konya omera. Eh. Eh, kata ime chieng' moro wach moro oromaki. Eh. An be ibiro luonga mondo akony. Eh. Koro ng'ano ariyo kaka dang' atim. To kata nok ipogona kamana penji. Eh. Ai dwa ng'ado rieko. To chiegi cha dong' nie grup moro. Eh, ne grup moro. To pesa be pesa dong' okan e ot kacha. Peso kata dhako no kech, an dhako no kech, dhako no goya. Mama nyar mulo pesa ne. An dhi kawo mondo kik kwa wari. Eti Nyasaye, kopo na dhia mulo pesa dhako no. Dhako no nyalo dhi goya. Dhako no ngene, sana malich mong kaka nanga konya. Aluor kata mulo gigi nego. Kikawo pesa ne no. Kodlawi to bende bende dalana.

ibe dadi many imaliji gi kwawe nyirombe dhi many to gima ng'ado ino kata chi angoyi dhi om pesa ke Kor

Eh, wach pesa, wach pesa gima rach. Alew na matin kadhi e choka to awinyo banga kaka nyithi kanisa wer ma wende ma chienglo ma chienglo. Eh, wach pesa. Ke jaduong' ni osebiro e kanisa ka wadhi ane e kanisa gi ang'e ane to bende. Jaduong' ni be osebiro e kanisa ka.

Awinjo ka wer moro werore e kanisa ka kia ni mor mor kia ang'o mor ni e kanisa kia mor ni e dala kia ni chuny ga mor kia ang'o ya ato wadhi adhi ane lwet Ruoth Nyasaye

kata wuotho maber kata wuotho marach, Nyasaye iti ng'eyo kapok awuoyo ng'e gik madwa wacho. Wakuong alam Nyasaye, alami ruodh oganda, ruoth modak apande polo malo. Nyasaye ema ng'iyo mond liete to ong'iyo nyaka nyithi kiye, jok manie chandruok te mago te mage. En ok ojwa ng'ato, be ok ochwak ng'at ma jaricho. Ruoth kata kamano ne bani. Tena dwa wuoyo e dier jogi. Yie mondo iol pi mang'ich kod chunygi. Dwoko mabiro miyogi, Ruoth mondo obednegi mamor. Mondo chunygi obed mokwe e nying Yesu ma Jawar.
Temo kwayo ni kudhi e kanisa kacha. Dori na rija jadolo cha. Jadolo cha. Chamo pesa.
Korido na jadolo tinde midok na jadolo. Oh, sepima na giko pesa no. Kata M-Pesa miwinjo wachogo onge. Makatek, mana kaka nuwinjo wiyiero cha, asiro u lwedo. Nikech an be ocham gino, to ok opogona kata matin. Donge ang' niwuondwa ka to kidok kidok ikutho kode kendo. Ang' nanende lo.
Seche go ang' nanende piny chalo ng'oran. Awe weche te lweta since wadieri. Dudu, dudu, kasi mondo weche obed maber e kanisa. ama uru dhi jara jaken winjo wayudo kata alono e ber wadhi miyi tiang ber kabisa awadhi miyi nikech owacho niya ni koro idwa chak we wach mar mar gero kanisa ni idwa los wach mar kunyri kendi to pesa ma kanisa kato dhi kanye wadhi miyi godo ni aum telan romo gi romo romo romo
koth biro rundo bende lawo nyithindo bende an go kama ka koth odiyona ok ane kaka dhi wuotho gi nyithindo jadolo kichung' ilernwa kaka iwuotho

Wachni pi mang'ich kiolo. Wachno nyalo kwe. A ruoth kwe ka ne sauno kanisa obed maber. A nyithind Nyasaye. A wuok ka. Kaka na wachonu. Inareto kabisa ringa ringa ringa ringa ringa to ka gi ka do ke pesa na ne pesa ne nitie na kano pesa em pesa. Ka dhi dhi do em pesa ne eh. Kaluwore gi chandruok mar obwongo na kaka be sana sebedo ng'ama ng'ongo. Arwako pien mokwongo. Chako arwako mar ariyo. Ka arwako mar adek Obaya mana ni M-Pesa block nyithi Nyasaye kuyie. Weya mondo abi adhi pacha okue. Adhi abed mos mondo mi apar pien mara adhi ayawe yo manyien akelu pesa kuyie nyithi Nyasaye.
To wiyi di wil gi M-Pesa piny. Wiyi nosewil gi M-Pesa piny. An kaluwore Itugo kodwa. kaluwore gi tension mane an godo ma oketa mane tago maliet

Nilikuwa na jo chama ya hawa makama na pesa mimi na wada. Wateni wada. Hii kanisa ketere. Anakuja, anakuja. Anakuja, eh, eh.
pesa. Pesa ndio. Nyamasa anakuja.
Ubiro, ubiro. Eh, anakuja ubiro. To atiyo tich ma banjo jadolo. Hmm.
Ah, ni malo mondo ichung' imiwa pesa ok odwa ketho time kae. Mondo bura ni rum ji ot. Manya kaka timo. Ati Nyasaye, sema ya thuolo mondo miya wuo mondo anyisi joti Nyasaye kaka wuotho. Hmm. Eh, pesa takero. to kata kamano adonge wacho wala kacha kik kata kawuono be ang' nadonje od cha koro an awimna kaba kurita mana gi beti nikech akawa mana pesa ne mar chama abiro ne winjuru kaka wachno chalo ah, ah, umeleta pesa ngapi ah, nimeleta akilo pesa akia Kiswahili mera tunataka pesa yote elfu kumi na tano akilo te pesa akilo te singa kabisa akilo duto Pesa koro asebirogo, eh, koro asetang'onu. Kaka an ng'ama jakeno, kara machak adog akane. Pesa onge kaka inyalo dokogo, pesa nomiwa ka wayiero jakeno. Umiyo jakeno u- u- koro an ok aken. Ok inyal chak idog gi pesa to isemiyowa tich matek nyaka wabi ka okinyi. Ok wati tiji, miwa pesa wayiero jakeno. Ai, yawa, koro amiyi. Ket pesa e lwet karan, wakawe e lwet karan kwa miye jakeno. Ai, ya jo, ah, ai, Kawakawo. Iji tek ma in milemo ne jitend wuonyo kuongo lemi. Ayawa.
Yier ok kamano. Kamano. Wadwa ni mondo wayier eh. mondo wayude jatelo manyalo kanonwa pesa. Wagole oko kuom jatelo ni wakele jatelo manyien ok kamano. Yes, mwalimu.
Kamano.
Yes, mwalimu. Mm. Ayie kodi.
Adagi. Ngano ngama ber, nyithi kanisa. Wang'ni to ka pesa nomoko to une matho kuom. Ah, ah, ah, ngano ngama ber, kata pesa sote moko dhi golo. Kawo gimoro manyalo. Kata pesa sote moko dhi golo. Haya, wamioro jakwath. Wamioro.
Wamioro. Jo kanisa an an gi ng'at achiel, an gi jakwath.
Wayero ayera pasta machon ni yawa. Pasta machon ni ang'a rach kode. An gima aneno jo Kristo, waseyiero ji ariyo, koro wating'uru bat, bat ema materogi, koro bat ema nyiswa ng'ama nyalo tiyonwa jakeno. Yie gi pasta.
Anta iye kode.
Oh, simama mchukue pesa mpatie Jakwafu. Mimi.
Mimi Jakwafu mimi karaa. Eh, hey, ka kanisa mar Alexander nyanya na chieme. Kacha kaduoge mar mar Jakwafu mar pastor. Bocha ko yiera mar Jakeno. Adwacha. Kok kada bedo machwe, iya da gonyo mana gi okwajo gi chien. Olawa da mang'udho gi batha. Kech ka ng'udho gi mbele bro bro bro ng'udho e bonde iya.
Ma dwa chama ji. Oh, kanyal bedo ja ting pesa e kanisa ni. To malo mar magolo. Moro mi ji olemie. To ki chako bukore gi yero mana jakwath.